Hakyky motiwasiýany daşardan, başga ýerden gözlemäň. Öýüňize baryň, maşgalaňyz bilen bir saçakda oturyň, kakaňyzy ýuwaşlyk bilen synlaň, güýji gaçýan bedenine, titräp duran ellerine serediň, dünýädäki iň owadan zenan ejeňizi synlaň, agaryp barýan saçlaryna, ýyllar geçdigiçe ýüzünde peýda bolan çyzyklara ünüs beriň. Ine şu iki adam siziň durmuşdaky iň uly motiwatorlaryňyzdyr. Olar siziň üstünlik gazanmagyňyzy, ýeňişe ýetmegiňizi hemmelerden köp isleýärler. Siz hem şoňa görä hereket etmelisiňiz. Çünki häzir olar ýaş, sagdyn wagtynda siz tiz netijä ýetmeseňiz, irtir kyn bolar. Çünki irtir garrylyk gelende, dünýäniň iň owadan şäherine alyp bararyn diýseňiz, gidip bilmezler, aýagy agrar. Dünýäniň iň süýji naharyny bererin diýseňiz, iýip bilmezler, aşgazany götermez. Gadyrly ýaşlar, Durmuşyň iň uly hakykaty şudur, wagyt yzyna dolanmaz. Bu gün elimizde bar bolan mümkinçilikler ertir elimizden gaçyp biler. Maşgalaňyz, eje-kakaňyz siziň üçin iň uly baýlykdyr. Olaryň gözlerindäki umyt siziň ädimleriňizi çaltlandyrmaly. Çünki üstünlik diňe siziň üçin däl, olaryň buýsanjy üçin hem bardyr. Bir salym pikir ediň, kakaňyzyň elleri Ol erler ýyllar boýy siziň üçin zähmet çekdi, der dökdi, janyny aýamady. Ejeňiziň ýüzi, ol ýüz müňlerçe gezek ýylgyryp sizi teselli etdi, müňlerçe gezek göz ýaşyny gizledi. Siz şu gün, göreşiňizde olaryň zähmetini täşlendirmelisiňiz. Motiwasiýa, kitaplarda, wideolarda, sosial mediada däl. Motiwasiýa, saçakda. Öýde, ejeňiziň gözlerinde, kakyňyzyň sessiz seredişlerinde. Olar siziň iň uly tomaşaçylaryňyz. Siz ýeňeniňizde, olar hem ýeňýärler, siz ýykylanyňyzda, olar hem gynanýarlar. Unutmaň, üstünlik diňe pul däl. Üstünlik diňe wezipe däl. Üstünlik ejeňiziň Meniň perzendim başardy diýmegidir. Üstünlik kakaňyzyň Meniň çagam hereket etdi, başardy diýmegidir. Bu gün hereket etmeseňiz, irtir geç bolar. Çünki wagt hiç kime garaşmaz. Bir gün geler, ejeňiz ýadar, kakaňyzyň ädimleri agyrlaşar. Şol gün Hany indi öň başarsadym diýmezlik üçin işläň. Özüňize şu soragy beriň. Meniň zähmetim ejemiň dogasyna, kakamyň zähmetine mynasypmy? Jogap hawa däl bolsa, has köp işläň. Çünki olaryň her dem alşy siziň üçin bir motiwasiýa çeşmesidir. Durmuş gysga. Bu gün eden her ädimiňiz erte olaryň ýüzündäki ýylgyryş bolar. Olaryň buýsanjyny görmek üçin häzir hereket etmegiňiz gerek. Gadyrly ýaşlar, motiwasiýa daşarda däl. Öýüňizde ony tapmak üçin uzaklara gitmäň. Ejeňiziň ellerine serediň, kakaňyzyň gözlerine serediň. Ine şonda görersiňiz halky motiwasiýa, söýgi we wepalylykdadyr. Bu gün işleň, bu gün dörediň, bu gün başaryň. Çünki ertir geç bolup biler. Unutmaň, eje-kaka siziň iň uly motiwatorlaryňyzdyr.